Nan tam cio hna maw? Apparel ne hlei ruk zinglei thongchim na kan ton ṭhan hna. Tuzing kan ruah ṭhan dingmi hi zadare nih khuai, khuaivung, khua an khang ṭhan timi kan van langhter lai cun. Tutan zadare nih tungzang kah a timi le Tungzang lak a timi sisi umnak hmunhma chut a timi kong he pehtlai in SH ralhrang supporter nih an dirkamnak le an supportnak an langhter timi zong ka va langhter lai. Cun pahnihnak ah CB Chin Brotherhood ah i fonung timi bia a chuak sawmnak bia a chuak fianternak ka van tuah te lai. Chin Brotherhood ah hi mipi le hriamtlai phu dang i fon u sila Zeibantuk khi dah a chuak kho? Zeitluk in dah Chinram ca ṭi a nun lai timi kha ka fianter lai. Zeiruangah dah Chin Brotherhood ah i fawn ahcun cun a pawi lo nain Chin Brotherhood zei Chin Brotherhood pheng ah zeidah a um timi kha ka van fianter lai. Mah ka chim tikah hin CB ka fuat caah silo thil sining ka langhter lai caah khan kan nawlcia duhmi hna cu CB fuat ruangah a chim timi kha rak ruat hlah ulaw thil kha sining tein kan langhter ko lai. A pathumnak ah Shishi nih raldo law nan timi pawl kha hrifian ah ka van tuah te lai. Chinland Council ralkap nih raldo law a ṭhu sawsawh um peng kum li chung ah timi bia a chuak Falam lak hnu ah. ka va fianter lai ka kong kha. Palinak ah CDF khekhe zing major operation ah CC ralkap le ṭangṭi phu nih SAC ralkap sakhan pali an lak kong le Major Atus Kalekan cooperation ah ai telmi phu pawl cheukhne CNA CDF an i tel lo timi pawl cu an langhtermi nu mah pawl zong kha ka van langhter dih lai. A panganak ah ah Karin nikhua phungki sianginn ah SAC nih vanlawng in bomb a thlak kong le bawm ah thlaknak in tual chung in nunnak a liammi le a inn le lau a rawk mi kong kha ka van langhter te lai. Paruknak ah salin sadawta i a lampi cung i meng hlei cari sakhan cu PDF nih an lak SSC ralhrang sakhan mipi ralkap nih an lak tharmi thawngpang thar tete zong kan theih mah zong kha ka van langhter chih te lai i tuzing kan chim ding male kan ruah ding pawl kan i ruah ding pawl he Thawngpang ṭha zong an ti lai i thawngpang chia zong a um lai. Zei si poh ah phu dangdang soiselnak i ka chim duhmi zeihmanh a um la lo. Ka bia kha a ṭhatnak tu rak ka lak piak te ung law. Thil sining kha ka langh te lai. A ruang cu hruaitu tampi nih an chimmi poh an chimmi Bia vialte in bia a si thlu lo i zum thlu ding zong a si fun lo. Zul thlu ding zong a si fun lo. Zul ding le zul lo ding a um. Kan ṭan tuk hna ruangah mual ṭan in ṭan i an kalnak paoh ah kal an zulmi paoh zul ve i a donghnak khuar chungah kan tlak ah cu kamal kamal kan sung lai. Ee tutan kan dothlennak hi supporter zong CB supporter kan si ah CC supporter kan si ah ZRA or AA supporter pawl Nan siah fimkhur taktak a hau timi kha tuzan chim chih ka duh i. Okay, thawngpang chung kan luh hlanah tuzan biahmaiṭhi phun in va chim ṭhan ka duhmi cu nifatin Lai holh tein zing he zanlei he thawng kan chim. Kan thawng chimmi ngaih a duh vemi na si i Lai holh tein Chinram kong Ramhnihnak ramthumnak siseh kan ralkap hna dirhmun le sining theih pin na duh ve ahcun kan YouTube channel hi subscribe na tuah. Subscribe tuah kan fialnak hna ruang cu nanmah ca si. Subscribe nan tuah cun YouTube ka phone ah ka chia bak eh, YouTube ah ka ah, ka chim ka chia bak in nan phone ah lut lai i notification dah van lung a van a van chuang lai ka ma patte kha na hmet lai i na ngai khawp pin ve lai thongpang na thei khawp pin ve lai timi kha Tuzing ah van chim ka duhmi a si. A si ahcun thawngpang chuang ka lut colh lai i ZRA nih Khuaivung khua an khang ṭhan timi kha tuzing ah kan theih i Khuaivung khua hi zei Chika lam ah a um i si. ZRA pawl ka chim cang bantuk i Chika in Mualkawi lei an ra cang tiah ka chim caan caan kha mualkawi an phan cang i tutan ah rami Naka ralkap le ZRA an si tiah thawng kan theih. Naka Manipur an si i atu Naka Manipur cu atu Kale Kale Ṭumu i mipi ralkap a domi sac ralhrang Pyisaw ṭhi le sac ralhrang lei a ṭangmi ZRA pawl bantuk khi an si ve.

Tawngzang peng mipi an umnak inn khua an khang ṭhan i mipi cu ramtang ah an zam ṭhan timi kha thawngpang kan thei ṭhan i ngaihthiam ngaingai a si. Mah inn hi an rak khang khua hi an khang te lai timi kha keimah nih cutin ka rak chim cia cang. A ruang cu Nakzang le Buanmual khua an khang dih in khan anmah le Zadar-ei lei nih anmah le Zadar-ei sinah saya an hruaitu hna nih an Facebook ṭhamlai an sa. Zadar-ei ah a dirkamh lomi le A kan support lomi cu nan khua kan khang piak hna lai. Nak zang le bualmual lawng si loin bualmual siloin a dang khua zong kan rak khang piak hna lai timi kha ralring an rak pek cia cang hna. An chim bantukin Zadare nih inn an khang ko. Atu lio Zadare pawl Chin Damiah pawl tuahsernak hi an pa mei ohan he an tuahsernak zeihmah dah nak a um ti lo ai khat ko. Hi tluk i zadarih na ing khang ko bu in Civillage hruaitu cheukhat nih zadarih an palnak kan theih lo. Nan ti pengmi zong hi a hruaitu pakhat simi nih cun in sak ngaingai a si. Interview tuahnak tete ah tutan CC le zadarih buainak ah le an an cawlcang ning ah zeidah ahodah a pal tiah CC an pal. A ruang cu CC CC nan kaan har bai nia timi thawng a leng cu cu lawng si lo i zadarih mi ohlan he na pehtlaihnak kan theih lo i zadarih Nih Chinram ah buainak an ser le sualnak an tuarmi kan hngal lo tiin Salai Peter Thang tipawl zong nih an chim kha nan hngal ko lai. Eka zawn chim ka van duhmi cu hi tluk in Chin mipi inn le lau an khang ko. Cun anmah sac ralhrang ro zong nih Telegram an hmu ko bu an chimmi si cu hi kanmah nakin hruaitu pawl hin sac ralhrang catialmi le thawngthanhmi le vei lo vialte kanmah nakin an hngal deuh. An hngal deuh ko nain CC an fuah tuk caah a si ka thei lo. Zatarei sualnak an thuh piak hna hi, palnak an thuh piak mi hna hi a tha lo ngai khi a cu ka uar lo. Hruaitu si ahcun piatpiat tatta in Chin Brother hui i an hruaitu Sopum bia kha ka uar bak hi cu. Piatpiat tatta in chim tuah ding a si ko timi kha amah zong nih a chim mi kha atu ah hruaitu dang CBA supporter le CBA hruaitu zong nih ṭha tein ruat i nan pu nih a chimmi kha zul cio ah a ṭha. Zeitah rai hin tluk in Chin mipi ihnak an khangpiak in le lo an hraw lio ah mi aung hlan tuahsernak han an tuahsernak ai dannak paoh kha a um lomi zeitah rai an palnak kan thei lo timi tete bia a chuakmi kha kha tal i ruah ahcun ngaichia ngai a si timi zong ka van langhter chih ka duh i. Mah ka chim ruangah kha CB ka fuannak si lo an bia chimmi te kha mipi sinah ka van langhtermi bia a si. A chimmi kha nangmah zong na video ah na hmu ko lai maw? Um cun ah atu tan nakzang le bualmual bualmuai khua an khangmi kong he pehtlai in atu zat ah amah tidim ah zau pawl nih Mirang holh bak in atu tiang ah video an chuah cang. ZRA myohlan Pyisaw ṭhi an si i myohlan ah ṭangṭi an si. Nakzang le Bulmui khua a kan khanghpiak. Vawlei rak kan bum tuah u, vawlei mi rak kan zuan hau tuah u. Mah bantuk thil ṭhalo Chin ram chungah chinh ai timi hna nih kan inn le kan lo kan khanghpiak le kan tuahpiakmi hi kan ngaihchia hringhran kan celh lo. A si khawh chungah rak kan zuan hau cio law rak kan bawm ti u tiah amah tidim mi lila nih a tuah. Amah Tidim hawl he cun Mara hawl he mipi sinah thawngthanhnak an tuah cang. Tatte hin tluk kan ngei ko buin Chinat pa zong nih kha thei ko lai. Ka bia na ngaih si le ra ngai te ko le ti. Chinat pa zong nih CACC khangmi maw si zat are khangmi timi kan thei lo ti tiang a chim rih. Anmah tidim pawl hmanh nih Zanarei khangmi sui tiin mipi sinah Mirang hawl le anmah hawl le kaw hawl he an langhter ko. Mizo hawl he an langhter komi, an langhter cang komi. China tipul nih cun zanarei palnak an hmu lo. Anmah nih an khangmi a si tiah mi zakhat ah zakhat kan ti kho lo timi kha an dirpi peng i a poi ngaingai timi kha tuzing ah chimhsi ka van duh. Mah kong he pehtlai in atutan Zadarin i tawngzang lak an i timmi hi atu zong hi a van run hnawh ṭhan hna. Sisi an umnak leng an ra ṭhan i a kah ṭhan ding an ti. Timhtuan an ngei. I mah timhtuan ah tawngzang lak an i timmi le timhtuahnak an ngeimi kong he pehtlai in ah sac ralhrang supporter le dirkamtu cheukhat le sac ralhrang lei nih ah an dirkamnak hna le an support nak hna an van laungter. Zeitindah an laungter ti ahcun Atutan Zadarai nih tawngzang lak an i timmi hi kan sport hna kan dirkamh hna. Aa anmah zong aa ram ser in a timmi si. Cun aa a hermi paoh a herning in kan dirkamh hna lai i kan bawm hna lai timi kha anmah ṭial aa SAC ralhrang official telegram ah aa thawng an thanmi le an ṭialmi kha kan hmuh. Hi zei si poah ah General le miohlan cu ṭhen awk an ṭha ti lo i khuai awk an ṭha ti lo. Tutan zongah sisika dingah naka pawl an sawm hna i an ra ṭhan i mualkawi cu an phan cang ti khi ka chim cang bantukin. Anmah lam khi an fak ko lai. General zong ka bia nan ngaih sile nanmah lam nan fak lai, nan thi ko lai. A ruang cu Chinland Council cu zeitik hmanh nan tei la lo. Nan teinak ding lam lo. Nan ralkap thazaang nih a tei la lo. Nan hriamnam nih a tei la lo. Nan thimnak le nan cawnnak nih a tei la lo. Cun Zeilei hmanh ah nan tluknak ding le nan teinak hna ding a um lo i nanmah lam nan fak lai timi kha chim ka van duh i dawtnak he ka chimmi a si. Miohlaan nan ṭan duh lo sile dai ti um u law dai ti um u law CB silole CC sinah i fon lu law dothlen ah kalpi ve u. Dothlen ah nan kalpi ve lai teinak kan hmuh tikah ram cu herhnen a pek ve te ko hna lai. Sisin ah uk hlei lai tinak a si lo. Mipi nih an uk ko lai. Tawngzam mipi nih an uk lai. Tidim cu tidim mipi nih an uk ko lai. Chim duhmi cu hakkau tuk ruangmah bantuk unau le unau karlak thisen a chuah le sisin nih meo hlan sinah lak ciami hmunhma va chut le va lak ṭhan kha ṭih a nung. A ṭha lo. Atu ah khin tawngzang le tidim peng pawl khi zat ah rel ni la hna sehla hong dah ra lai. Meo hlan ah ra colh lai. SSC ralhrang nih hmunhma lak colh lai. A thar in CB sih CB zong nih dau hau te men lai i CC zong nih dau ṭhan hau lai. A thar in rian kan ngei. SSC ralhrang he zat ah rel hem kaa ṭial hau ṭhan thotho lai. A ruang cu hnahnok dingmi an si. CB caah siseh CC caah siseh hnahnok taktak an si cu. Kha zong kha tuzan The Chinland Information ah ka van langter ṭhan te lai i. Zeisi paoh ah Zadare cu miohlan lei zong nih biatak tein sport an dirkamh i hriamnam zong pek timi kha thawngpang kan theih i a poi ngaingai. Mah unau a simi cu thisen chuah le lai a nungmi Chin hriamtlai a ti vemi hna an um vemi hin cu a poi ko timi kha tuzing ah van chim chih ka duhmi a si. A pahnihnak ka va lut lai. A pahnih nak hin cu biatak le biadik le thil sining kha ka van phuan ko lai caah CB supporter ca cu a ngeih a har ngai la. CB kan fuatnak hna si loin na ka soisel si le ka soisel ko lo ruang cu kei cu The Chinland Information YouTube channel cu biadik phuangmi ka si. Kam hnih hlei in bia chimmi ka si lo. Sisiam pal nak um le sisi ka ti ve ko hna. Hruaitu zong ka ṭhuat ko hna. CB an pal si le an pal ka ti ve ko hna. Atu tan kan dothlennak ah Policy kan ngei cio i timmi kan ngei cio. Phu kan ngei cio. Kan i timmi le kan phu dirmi le ahcun kommi group phoih kan ngei cio hna. Cheukhat nih Rakhan an kom, cheukhat nih Myanmar an kom ti tikha kan um cio hna i kan kommi hna nih hin zeibantuk dah Chinram an chuahpi lai timi kan ruat ko. Kan theih ko bu dah kanmah ni teinak kan hmuh zaza ko amah nih uknak tangah kan um zongah a pawi lo timi ruahnak he a kal an kalpi caah masin ha timi kha ka thei lo asinain atutan thil sining ka van langhter lai caah khan CB Sport ral zong phut dang ka ruat thlang law aw thil sining hi mah hi maw si timi tu khan nan ruat lai a ka van nawl hna. Zeidah a si ti ahcun Zahan zaan ah a tho papa tho tiin kecah min ka thei i chinat pa kha Michael Van tiah min ca a si i a cheu khan i pa tho tiah an auh caah khan kei zong hi aa kawm balmi zong kan si lo i pa tho tiin kha ka hei auh ve ko i chinat pa nih khan sibi cu vanlawng kahnak hna an ngei cang. Sibi sinah i fon u tiah Chin mipi le Chin mipi hriamtlai phu hna sawmnak a tuah. Atu ahhin sipi hi kei cu lihchim lo tein Rakhan AA he i kawm hna hlah selaw Rakhan AA he hin raldo ṭi hna hlah selaw buin an min chiahnak ding pakhatmah um ah ka thei lo. Mipi nih kan mawhchiatnak hna ding le mipi nih kan dodalh hna nak ding lam pakhat hmanh a um ka thei lo. Sibi kum li chuan dothlennak ah zeiruangdah min a chiat ti ahcun Rakhan ei ruang a si. Zeiruangdah Rakhan ei ruang a si ka ti khawh ti ahcun Rakhan anmah nih thil ṭhalo ngaingai kha an tuahmi a um lo cu. Rakhan ee Pathian nih bawmtu dah kan pek an timi pa nih a formi hna le cun Rakhan ee nih Chinram a tuahser Thisen chuahnak a chuahpimi ruangah khin CB zong Rakhine he na kom caah min a chiami a si. Zeidah chim ka van duh ti ahcun atu ah Chinmipi nih hin biatak tein CB van support u silaw van dirkamh u silaw CB nih hin AA hmang i amah CB lawng in Cachin ram meng hlan an tei khawhnak ding lam cu a um lo cuh. ti. Amah lawng in CBD an tei khonak ding a um lo. Falam zong kha van tuak ung law AA thazaang le hriamnam tel chih in phuhlei sarih nih an lakmi si cu mu. CB cu phuruk lawng an si i ah CB thazaang le a tak ah Hakha CDF kan ti la cu thazaang khi aa tluk nawt ngawt khi si a minung ah a minung le hriamnam zong a tuak sil mu. E chim ka van dum cu Falam an lak zong khi phuhlei sarih leng nih an lak i mah chung ah A min a langtu cu CB an si. CB nih kan lak ti miphun in khat aa tuah. Statement le cathanh an chuah. A van chim duhmi cu atutan CB Falam lak siseh, hmun dangka tang an lakmi vialte khi leiba lawng te an kalpi. leiba lawng te an kalpi. Phu hlei sarui cungah khan leiba an ngei. An umnak hmunhma vialte kha kahdohnak an va va tel ve dih a hau sibi pawl. Cu lawng si loin hriamnam an ngeimi vialte kha an i phawm za- ah an i phawt zam dih a hau. A pathumnak ah sibi nih Chinram ah teinak hmu sehlaw a-et- a-et tel loin teinak hmu sehlaw uknak tha a chuak khomi si ko. Nain Aa thazang he Chinram ah Sibini hi teinak a hmuh sual ahcun Rakhan Aa nih a kan hruai lai. Rakhan Aa khungṭhawlnak tangah Sibi a kal lai. Atu tiang cu a kal ko. Hmailei ah teinak va hmuh sual hna sehlaw a kal lai. Dusa dusa tete in Rakhan nih A kan ei, a kan ei, kan ei lai i a kan fir, kan fir lai i Chinram hi Rakhan ram ah a canter khomi a si. Rakhan A nih uh, unau kan si i Bangia ti paoh kha a chimter lai, a chimter lai, thlitiar rian a ṭuan lai i Chinram hi khua kha hnu khua khat in Rakhan ram ah a ser ko lai. Zeiruangah dah tiah cun Chinland Council in va song sual selaw CB le AA nih hin teinak va hmu sual hna selaw Chinram ah CB lawng nih Chinram ah siseh khoika poah ah CB lawng nih rakhan i a do ngamnak ding le a do khawhnak ding lam a um lo. I teinak an hmuh tikah teinak an va hmuh sual ahcun rakhan AA chimmi le phuanmi vialte kha CB nih a zual hau cang lai. Rakhan AA nih bylaw a suaimi a zual hau lai. CB hruaitu hna le

Rakhan he pehtlaihnak an ngeih hnuah van tuak u law kan mipi zeidah nunnak dah a liam i kan ralkap hna sac ralkap zeicah dah nunnak a liam tampi mipi nan theih. Kan biaknak drone in voizatdah an kaa cang i an hrawk nan theih. Atu lio hmanh ah hi tluk an tuah cu lawng si lo i atu ah CB le AA a dirkamh lomi le a support lomi cu Matupi khua chung ah lu nan ngah lo. Paletwa, Mindat, Kanpalek khua chung ah lu nan ngah lo. Cu lawng si loin sibi aa tel lomi cu Falam sibi control area duhpawn cawlcang le hriamnam he i chawk nga lo timi tiang tu ah Falam an lak bak in thawngpang thar kan theih. Ziah mipi hriamtlai an si lo maw? CB nih mipi rak kan dirkamh hna seh, rak kan support hna seh, thazang rak kan pe hna seh ti an duh ahcun hraucir loin, meithal puan haw loin, meithal in ṭhi phawi loin nemte tung khuachung ah umter hna sehlaw minung cu nemte i chawn kan duh. Thazang pe hna seh, kha kan ram ca rian kan ṭuan chin hna lai mipi tiin thazang ṭha te pe hna seh. CC nan support e nan dirkamh e, CC nan support ruangah nan dirkamh ahcun kan lam Zul nan ngah lo i kan ram ah um nan ngah lo tiah CB le AA nih hmun tampi a tuah ah bia an chuah caan bia an chuah cang i aw kaa chuak cang. Mipi caah hriam a tlaimi nan si lo maw timi kha tu zong van chim chih ka duh. Mipi Chin hriamtlai kan si nan ti lo maw tiah Chin nan ti cu pengtlang hriamtlai nan ti lo Chin hriamtlai kan si nan ti ahcun Chin hriamtlai nan si ahcun Chin mipi cu harnak pek ding an si lo i Buainak serpiak ding an si lo cuh timi kha tuzing ah van chim ci ka duhmi a si. Atu ah CB a i phone ung tiah Michael Van ti pawl Chin an ti pawl in an aupi. CB a i phone dih u silaw tainak van hmu silaw Rakhan hna cu dothlennak menmen ah ai telmi an si lo cu ni cu. Rakhan National Army dawn si cu. Rakhine Nation Army ah na ser dih hna lai. Tahchunhnak ah, teinak va hmu silaw Rakhine Nation Army ah dir lai. Rakhine Nation Army le Nation Army timi kha pehtlainak um te lai, eh, i fonnak um te lai. Rakhine le Sibin i uk ṭimi Chinram. Rakhan ta zong si fun lo, Chinmi ta zong si fun ti lo, min ngei lo Chinram ah cang cang lai. Thatha te kan ruah a hau. Atu tan CB nih uh, CB Sport ra cheu kale media pawl nih le hruitu hna nih CBA phone u vanlong kahnak hna kan ngei chung ti mipi sinah lemsoi nak an tuahmi ke cu ka uar lo. Nan tuahsernak zohchih mipi nih a dir ko hna lai, na support hna lai. Nangmah nih a sawm hau lo. CC zeiruang ah dah phu hleriat an sinah an um, zeiruang dah CBC na phu ruk lawng an um. Ralkap tha zong lawng si lo cu an tuahsernak le an umtu ziaza zoh in tuah. CCC hna na fonh ko hna cu. Tlahtlang cawk hriam tlai phu eh pengtlang hriam tlai phu cheukhat. E tuzan chim ka van duhmi cu CBC na kan phone ah cun Rakhan sal ah kan chuak dih lai. Rakhan sal ah kan tang dih lai. Cheukhat CBC portal hna nih nan bia chimmi ka ngei tiah ka ngeichiang ai zeidah a si? CC he i phone nakin cun Rakhan he i phone i Rakhan sal ah um han kan duh deuh timi bia chimmi nan um. A tha lo taktak. Hakha Thantlang ta Sisi cu si lo cu Chinmi pi huap ta a si. Ie zeisi poah ah mah bantuk bia kha chim ti hlah u si law cun a dik lomi lam zulter le miphun dang ram le miphun dang sal ah tanter ding in kan chim mipi sawm le au kha i ṭhin hna u si law ṭha tein khuaruat u si law kan pupa hna nih A hlanlio ranra do ah Chinmi dah ti lo miphun dang an sawm hna i kan ram sersiam nak ding caan a um hna lo cuh. Anmah fimthiamnak le Chinmi thazaang le thisen in do a hlan ah kan ram an rak kilveng cuh. Kan pupa kan i phil hna hlah usilaw. Hi bantuk in Rakhan he ṭangṭi i dothlen ah kan kalpi pe ding si ahcun ngol a ṭha. A ruang cu Rakhan nih sal ah a kan chiah dih lai. Timi kha tuzing ah CBI phone dih uh. Vanlawng kahnak hna kan ngei cang timi bia a chuakmi kong he pehtlai in keimah nih reaction le comment lungput van tuah ṭhan ka duhmi a si. Ok, pathumnak ka lut lai. A pathumnak cu zeidah a si tiah cun CC nih ral an do lo tiah tule thawng a thang ai. Ka le le Kankaw karlak CC nih operation kalpimi khi CNA hruainak in si khi Chishi operation si khih. Falam ca, Mandarin Complex vialte lam caah sac ralhrang lam an thian thluahmah khih. Atu ah sakhan pahnih te lawng a tang. Rau hlan in an lak lai, Kali Kang Kaw zong. Cu lawng si loin CC nih ral an do lo timi hna in kan bia kan hmur ah an chuak ngam ding si lo. Pengtlang hriamtlai phu khat le a cheukhat le supporter pawl. CBD pawl nih ral an do hlan ah CC nih hmun tam tuk an ra lak cang. CC venhimnak tangah CB pawl nih operation an kalpi kho nan do mi si ti an ṭha tein an hngal hau. CT nih ral an do lo ai vei ti hna kha chim ngam ding kan si lo. Nan thaw hlan ah ni cu ral na do tuk cang. Nan mit a var hlan ah ni cu an mit a var tuk cang i nunnak tam tu ah na pek cang. Thisen tam tuk a luang cang. Hliamhma tuar ta sorry, hliamhma tam tuk an ra tu an ra put cang. Nunnak tam tuk liam in an um cang. Sibin operation biatak tein nan kalpi cu atu Falam dos ko cuh. Biatak tein na rak kalpimi cu Falam tu a si ko cu. Cucaah Falam lak ruangah CC nih Hakha Thangtlang kapla a la kho lo hei ti. Ral a do lo hei ti. Paul kha kan bia kan chuak hla seh khuan ṭha te kan ruat hau. Kanmah nih ral kan do hlan ah CC nih tam tuk pe ral an do cang hi. Kanmah ṭingṭan train i kan kai hlan ah CC nih train in a tam tuk rak kai cang hi. tuahcang he zeipaw hin CC nih uh, thil zo chim pe kal ko he a caan a phak ti ah Chin ram hin CC nih a lak di te ko lai te ti mi tu kha kan lung a chian ham selo CC soisel le do kal zong kha thin hau si ti mi kha tu zang ma chim si ka du mi ase pali nak ah CDF KKZ Major Operation ah CC rakap le tangti phu ni SSC rakap sakhan pali an lak ti mi ko he pe tla in ka van lut ṭhan hna lai i a tanglei ah amah CDF KKG le nih statement le cathanh an chuah ning tein khan ka van langhter lai i lungsau deuh tu in khan ngaihziar a thiam te ulaw Zaubun rel hi a har pah ve caah khan ka palnak te sandang ka theithiam lai ka van in nawl hmasa hna CDF KKG Major Operation min in kalpi kalpi mi ka lek Kale Kangkaw kar karlak kahdohnak ah Bawipa lamhruai Pathian lamhruainak thawngin Chinland Council ralkap le tualchung hriamtlai ṭangṭi phu nih thlahnih chungah sac ralhrang sakhan pali tlamtling tein an lak kong Chinland Defence Force Kale Kabaw KKG nih nihin April ni hleinga ah A liam cia 2024 chungah timhtuahnak ṭha tein an rak ngeihmi CDF khekhe zing Major Operation cu tukum 2025 February thla thawk in an kalpi i Kale, Kangkaw kar i a ummi Kampani, Mando, Ontaya, Nichuak, Nitlak le Phisawthi thazaang a ṭhawnnak Kayintha khua SSC ralkap sakhan cu tlamtling tein an lak. khawkung le CDF KK cu Major Operation cu Chin National Army CNA hruainak in kalpi mi kalpi a si kong CDF KK zi nih an langhter. Ka zawn te hin kha comment vun tuah ta ka duh. Anai ah Kayin Tha sakhan a thar an lak mi ah Falam media pawl le Zomi Tidim media pawl nih CNA min nan tel duh lo. Atu ah na hmu ko hih. KKG a hmun a hmunhma a ngeitu le hmun ah a ummi pa a ummi hna nih CNA hruainak in KKG operation kalpi si tiah an langhter cang. Ka rak chim cang. KKG operation min a si ko nain an hmai frontline ah lam a hruaitu hna cu CNA Chin National Army an si timi ka rak chim cang. Ka chim bantuk in biadik a tak ah a lang hoi cang. Nan thei ko bu in an ka doh rih hna ma ka thei lo. Ka van peh chap lai. A luan cia February ni, ni hleihnih ah khan Kale, Kankaw, Kari a ummi sakhan lakah a ṭha bik a simi company SAC ralkap sakhan February ni hleinga hlan ah Mando le Ondaya nitlaklei ah a ummi Sac ralkap sakhang April ni hleikhat chun ah Pyisaw-Ṭhi pawl nih an ukmi Kayenṭha khua sac ralkap sakhan tiin sac ralkap sakhan pali cu pali cu tlamtling tein kan lak khawh. Kale Kangkaw karlak ahhin kaphnih karh kahdohnak vuai hleikua aa chuak. Kahdohnak a um lonak khua pawl ah sac nih Jack Fighter wave 12 vanlawng in kahdohnak an tuah i voi thong khat lengbawm an thlak ruangah sualnak ngei lo tualchung mi hleinga hrawng an nunnak a liam i mino sawmli leng hliam an tuar. Cu pinah SSC vanlawng kahdohnak ruangah hin sizung biaknak he a pehtlai in inn a pehtlaimi inn le umnak inn sawmruk leng a rawk i khua hleihning i a ummi tualchung mi Thongkul hrung cu a himnak hmun kawl in ral an zam. A tam deuh cu nihin tiang an umnak khua ah kir ngam rih loin ral an zamnak hmun ah an i dor rih hna tiah CDF KKZ nih cun an langhter. CDF KKZ Major Operation chungah nunnak a pemi CDF KKZ le ṭangṭi phu in pasalṭha vialte Pumchio a pemi pasalṭha vialte, hliam a tuarmi pasalṭha hna le teinak kan hmu tiang thazang dihlak chuah in zuamnak thinlung he kahdohnak a kalpitu pasalṭha nan dihlak in upatnak kan i pek hna. CDF Khekhezi Major Operation ah hin CNA, CDF Hakha, CDF Thantlang, CDF, CDM sin, ABSDF Way Yaw hriamtlai phu CDF Senthang Nakal Yangon Manthawadip Phakapha MCR PDF Vakok le RKDF hriamtlai phu hna he kan ṭangṭi. Kazawnte ah ka van dir ta duhmi cu nai ah Kayin ṭhan lakah CDF Thantlang le Hakha min a tlau hoi. Falam media pawl nih an thlau hoi.

chung i a um i SAC ralkap sakhan vialte zong tualchung hriamtlai ṭangṭi phu hna he i bawm in pehzulh in kan kah kan kah lai tiah Chinland Defence Force Kale Kabaw Kankaw nih an thanmi ah an langhter. Ika zawn te ah hin bantuk la thlan hin chungah Kale Kankaw karlak SAC ralhrang tha zong cha tataknak le hriamnam ṭhaṭha a umnak le bom duhto an thlak khawhnak le miapi Duhtawk i an hman khawhnak hmunpi ah sakhan panga an lak cang. Panga ka tinak ruang cu pakhat kha ninchak he nintlak he an lak caan kha panga a si. E chim duhmi cu Shishir ralkap nih tutiang operation tuahnak ah mipi nih hriamnam zatok tein an pek hna ahcun an cak taktak. An ṭhawng taktak. Hriamnam khi an hermi si ko cu. An pa to Chinland Council ralkap cu CNA an si, CDF an si, an pa to ṭi ti men an ngei lo. An ṭhuathlum ah ai rau hlan ah hi sakhan pahnih a tangmi zong an lak ko lai. Cucaah thazaang pe rih ko hna usulaw thlacam in i thlacamnak bawm hna usulaw a dangdang lei a bawmtu hna nih tangka le chawva in siseh bawm rih hna usulaw dirkamh rih ko hna usih timi kha tuzing ah van chim hi ka duhmi a si. Panganak ah Kan nikhua phungki sianginn ah sac nih vanlawng i bawm a thlak. Tualchung mi paruk nunnak liam i minung kul leng hliam an tuar timi ka thawng kan theih. Mah kong he pehtlai i a tanglei ah amah lei nih cathanh an chuah ning ka vun rel lai. Karen ramkulh Kokkarik peng Kodo khuapi kan nikhua phungki sianginn ah sac nih vanlawng i bawm an thlak ruangah tualchung mi paruk hrawng an nunnak a liam. Minung kulleng hliam an tuar. A tuarmi an um i hliam a tuarmi chungin a nunnak a liammi zong an um chap khawh an si tiah tualchungmi nih an chim. Nihin April ni hleinga chun suimilam hleikhat le minute sawmnga ah SAC nih Kanni khua phungki sianginn ah raltuknak Vanlawng i bawm a thlakmi a puak ruangah motor khaltu pakhat telin tualchungmi cheukhat an hmun ah an thi colh. Cu pinah phungki sianginn ah tingiang hmang dingin a kalmi chungin a nunnak liammi an um tiah theih a si. Motor chungah minung pathum phungki sianginn ah minung pathum tiin minung paruk an nunnak a liam. Phungki pali le tein hman ah a kalmi tualchungmi pakul leng hliam an tuar, tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Nizaan April nihleili zanlei thawk in Kokkorek peng Kodo lampi cung i a ummi khua pawl ah sac ralkap nih Hornwenzor hriamngan in an kah caah Operation Command Headquarters 12 pawngkam ah KNLA le ṭangṭi phu nih kahdohnak an kalpi i kamhning karlak kahdohnak a fak tiah theih a si. Eka zong zeidah chim kan von duh ti ahcun SSC ralhrang nih a duhnak pawl bom a thlak thu lio ah khoika zawn dah ka thlak lai timi zong hi a tuaktan ti lo. Meo hlan ah molh cang duh pawl an rak kau pawl rian a fial cang hna i vanlawng a mawngtu hi atu lio ah an din lo an ti. Zack Fighter Wave 12 helicopter mawngtu Adang na din cazawng na din balon tia rong cu khoika dah vanlawng in bawm ka thlak la ti meong hlan a tuk pe a thlak ter pin hnan ti. Ke chim ka van du mi cu kan dir hmun hi ṭi anong. Khoika kan um nang hmun po a chin ram chung le ko ram chung sia cun fimkhur ten thu dir hau selo. Meong hlan in zeitika dah bawma kan thlak nu la ti mi kan thai lo ca fimkhur kan hau. Ma ka chim ron ṭium ka ti nak ma selo rak e veng lo rak e ra reng ti mi kha chim ka van du. Okay atu ah cun porok na ka lut lai dong nak. Salin Sadaw Taya lampi cung i meng hleiriat sakhan cu PDF nih an lak, sac ralkap pali an tlai hna. A tanglei an van pehchapmi Mewwe ramṭheng Salin Sadaw Taya lampi cung i a ummi meng hleiriat sac ralkap sakhan cu PDF nih an lak. Cu kahdohnak ahcun PDF nih sac ralkap pali an tlai hna i Meithal panga le hriamnam dang tlawmpal an lak ko. Pagoku pengkom Battalion 6 nih an chim. April nikhat ah khan Sialen Sadotaya lampi cung i a ummi sac ralkap pawl cu tuahtual chung hriamtlai phu nih an lu hnawh hna i an sakhan zong an lak. Cuka dohnak ah cu PDF nih sac ralkap pali an tlaih hna i MA pakhat, meithal pahnih,

Phahka phah le mimbu pengkawm be ṭhaleng in an ṭangṭi tiah theih a si. Hika zawn chim ka van duhmi cu SAC ralhrang sakhan he CC ralkap te le mipi ralkap nih kan lak thluahmah cang. Miohla nih hram in kan bawmhnak an nai thluahmah cang i mifimthiam hna nih an tuak ning cu zakhat chungah 55 63 hrung cu mipi ralkap nih an lak cang an uk cang an control cang a tangmi cu kahdohnak umnak hmunhma a si tiah thawngpang kan theih i tainak lei kan pan tlima cang kumli chungah 2025 cu Kawlram chungah thil tampi a thleng lai i a dang tila timi ka rak chim cang ka chim bantuk ah tu 2025 ah thil tampi a thleng thil tampi zong a chuak thil tampi zong a lang e Pathian a kan zangfah lai i a rauhhlan ah teinak kan hmu ko lai. Kan ralkap hna dirpi le thazang pek le backup kha kan that chia hlah selaw a dong tiang ṭangṭi hna usih timi kha tuzan ah tuzan lei ah van chim chih ka duhmi a si. Tuchun kan ruah khomi cu mah vialte seh law a tangruimi Chungah thawngpang thar tete a um ahcun update tuah khotu ka van zuam te lai. Atu tiang kan YouTube channel thazaang kan petu nan dihlak conglawmhnak kan ngei. God bless you all up here. Have fun.